Aa monche omorigereria naende nakwarigereria ase egetaseni geto ki'amasikani, egetaseni botambe togokwanera eng'ana eria etorengete intwe buna egesaku ki'omogusii, aa noo tokomonyerera nigii togianka abanto baria ba isiko batari koigwa. Mwanche omorigereria, onye tora subscribe echaneri eye iga, ngogosaba ase omoyo bwo ogwancha, aye bateke batiri gia subscribe button totagete abanto eribwe eyemo boka, na watch time chire buna chioka, torasugumere obogima ense eye. Igo. Emovement tobwate neyo ogoika subscribers elfu eyemo na gochia igoro, etore around four forty something, lakini nkagerete ng'a buna togochaka omotienyi o mambia otareka gati, nabo okonyora twaikire elifu, egento ogokora, onye evideo eye akogokia, ogende evideo eye oshare ase chiwhatsapp group, tosemie egesaku kia omogusii, tosemie abasae, erinde ritusuke bosio. Rituko riarero rikoera. Atigere amatuko atano atato erinde ere tosoe ase obochori obonene bw'ogochora epresident, bw'ogochora egavana, bw'ogochora omobunge, bw'ogochora eseneta, bw'ogochora ewomen rep, bw'ogochora emcaa. Kenya tobwate ebiama ebinge sana ebinde bitari kobareka, na ebiama ebio kera omonto nabwate ecandidate yaye agosupport. Kenya eye. Ekero togosoa ase chisegi botambe, abanto bakoba involved na abasae abasinini. Kaka nkwebore iga, kwanyora omosae buya kabisa, obwate obongo bwaye boikeranete, abwate five senses buna abasongo bagoteba, okorire college gose university, oare engari ekenyoro, Ase engencho Nyasae ataramwanchera anyore emeremo, gose ataranyore ogosesenigwa, anyore gento kende ase akobutera, erinde erio anyore kabesa agore nonya na eyanga. Kwanyora omosa oyo, ase engencho bono twasoire esiasa naende egochi koera, egetishati gioka agwo afodi kobeka, nekia UDA, Jubilee, gose kiama kende. Bono kwanyora ng'a abasee abange aba nabwo bagotumekwa gosaria omorembe ase ense yaito ya Kenya. Rero ntagete nkwane nomosae ontegererete kamoranche, naende onye kore omoibori kobwate omosae, ntagete omotomere evidio eye antegerere buya. Nimanyete abaibori mbare mondigerereti abana baino bare chiuniversity, abana baino bare chikoleji, ase akare gotara botuko koegwa siringi mia mbiri achikoruta amagena tomanyeti. Nabo okagerete ng'a omwana obwate na omorwani bw'ekanisa ekero are ka, agotera hallelujah atooregete. Rakini ekero are bosonga ake inse university, ekero are chicollege igaa, ekero are Nairobi, Mombasa, Nakuru na wapi, ebinto agokora botuko, otebigwe mama, otebigwe tata. Igo orabe se kweng'entera ekenyansi, otebe oyo tari mwana one, buna Nyasae ataragokonya obirore. Lakini ntagete kobatebia obomaene ekiagera inche nonde chitaoni echi nosomerete Nairobi, bosonge namanyire one onde, abana be university nimbaroche abande bagokora attachment chiofisi chiane, nimbaroche buna bare. Okagete ng'a nomwana obwate lakini ne risungi, okagete nomwana obwate lakini ne ekebago, agocha kakanyegete buya,

Siasa nebwate chingaki, nkoerera omotienyi o kianda, omotienyi o nane tarehe tisa, toirane obogima boria twarenge naende totarachaka siasa ya 2027. Ntagete ntebe iga, siasa gekoera tarehe tisa omotienyi oyo ogocha, ejirani eywo momenyete nero inga seino abe omokalenjin, abe omogere, abe omoluya, abe egesaku kende gionsi,

Seino onye mwagachete permanent baada ya tarehe tisa, permanent eyio tegochenchia abe enyomba y'obonyansi gose y'amaroba. Mama omino onye kagosibia eyanga eyemo oganye yoma, baada ya tarehe tisa tagochenchia atware chianga ikomi nabo agotigara buna are. Tagete nkwane omosa obwate obongo bokorengereria. Kwanyora omosae mbuya ogosapoti omonasiasa inche tindakana mbuya abande bakonyekire goetera ase ogosapoti abanasiasa lakini ogosapoti omonasiasa nkore kwa oboriri obwo ntagete gokana rero Yaani, ogosapoti omwanasiasa ogokuna okoba gokoigwa onde bwensi okomokwana bobe kwarigia omoro. Ogosapoti omwanasiasa gokoigwa omonto otari komounga mkono gose okomosapoti kwarigia ekebe noka, ng'a otate komokora. Kenya ntobwate freedom of speech, freedom of supporting any candidate otagete. Bono abasae mbare mwebangete. Mwarangerigwe emekutano etatigareti amatuko nane, mwarangerigwe ebisangerekano, emioro yagorirwe gose amakombe abekire ase gete, motebiri ng'a ng'a yao maete ntatangasiri omobui, nyomba gete moyesambe. Morai gete atatangasiri omobui, banto gete mobaseri korwa ase gete, nyare batatangasiri omobui, mogende motagore para gete, Mwarangerigwe emesangerekano nimachete naende nonye ondigerere tiga abwe emotati. Egetisa ki'ogoafford kobeka negia Jubilee gechueregete gochia ase emekutano eyio. Ore ogotera haki yetu botuko oire siringi mia mbiri. Tiga nkoborie, oranachwe okoboko, ominyo kwa kereso obuneke okogoro, orutwe rigena bwatwe eriso, mama omino ogokora ekonda yogochiera abanto roche, nakorwari nako nakorwari, tata omino okare koriseria abanto chiombe, nakorwari ndugu yangu. otaragenda gotera paara rengera rikabere ake esabu proper naye bwe koro omomura ase ino nyoko okorire omoke okorire chikondo okoirire esukuru university ogosoma bosonga lakini bono nore emekutano botuko ong'oire siringi mia mbiri ogende koruta amagena botuko gose ogende korute ogende koruta amagena emesangererekano y'abanto mambia. Orakwenungwa amakere ng'a ogokuru aria, orarusigwa amaino ng'a ogokuru aria, tagete nkoborie. Abasae mbare bono, omanyete abanasiasa aba, eeh mbuya, omonasiasa oyio ekero akoa mia mbiri moborie risuari, bwata chibesa echio beka mofuko moborie iga, mbuya gwatotebirie mambia togende kosamba chinyomba, mbuya gwatotebirie mambia togende koruta amagena, mbuya gwatotebirie toganyerere Nyarebe tomoake emioro. Rakini tiga torakobori, abana bao mbarenge abare amo naintwe, tokogenda nabarabwo obosaria. Gokonyora ng'a momura oye naroo, gose moiseke oye naroo, more nere, omonasiasa oyio, rirorio genda. Rakini gokorigereria ase moikaransete abanto forty, abanto emia, abanto mia mbiri, moire emi, gokonyora ng'a omwana bwa omonasiasa oyio tari nainwe, koranche, nagosaba, rengereria kabere. Gachia okuruguta omotwe, okuruguta obongo, enagokwanera ase obwanchani. Twarora abasae abange paaro aiga inche na omoriki, twakorire chistori chinyinge chia abanto, omonto agosapotia omwanasiasa yaani obogima bwaye bwensi, kagoakwa. Omonasiasi omweba gwachi gochanda nyoko na isoka, omenyete getanda bagokorwaria. Omonasiasi ere ochiire chigari agotarera agendererete ne campaign. Rituko ndiria arainyore ng'a nogakire, karainyore iga arache agokwanie, lakini rituko ndiri araikaranse akorende nyomba abwo nonye na ewiki eyemo atari kogenda siasa ase eng'encho kwamwanchete. Tegerera abasae baminto. Acha teiyo. Okogenda gotenena epaara, gosieka epaara chigari chigoeta chikogenda ebiasara, ng'a ase eng'encho omonto kware gosapoti atatangaswe koba omobui. Obwo noboriri. Obwo noboochi. Yaani ng'a nore engaki yetu osambete epaara, ng'a onye namopiti apa, bakarenchini mbagoeta, bakare mbagotamboka, baikonywa mbagoeta, korera more. Hee, nesati obegete, neyechweregete. Kogokora kouta emerero eyio kwairana gochi korara richambe igoro, kwairana gochi koria esuguma, kwairana gochi gotwa eru, kwairana gochi korara enchara, kobwate obongo bokorengereria. Ng'aki yarenge buya abasae baminto, tareti isabu negoika, koranche, boka maambia ikomi na emo, genda egetugo, as'ogweka eyiokonene. otare ng'ora, rina agapigipigi kao, tara nokogoro kwao, rina egari yao, gendia egari yao, genda ng'oora baka egetuo, soa nyomba, bwata risakara, akera oria otagete komoakera ekura, buna ogokora iga, naende choka enchera pore pore mpaka nyomba. oikaranse, onye kobwate eredio otiuni, onye kobwate etibi obeke oganye amachibo. Onde bwensi oratange ase koba omobui, teba ng'a siasa nkare yachete, onde bwensi oirire chikura, tiga ense esuke bosio. Tari rorio ogochaka goakania emerango nyomba obwate ebitisi, obwate chitibi, ogokora ki ang'oo, bono mwa toibeire mwakorire, obwo noboriri. Maete, omonto oyomo okorire emeremo State House emiaka emenge sana nkagerete gwasomire estory eyio, agateba iga, abanasiasa aba oroche ne chikaseni, nabo bagoitana rero pi, mambi bogokia babwatane okoboko. Raila ararwanete na Ruto ogokuna okoba, bakarwana chibunduki ne amasasi akorutwa buna esitima, lakini bono nabo bare iga. Twenty thirteen, William Ruto na Uhuru Kenyatta baare gotara buna chisare, Uhuru kabegete etai embariri, Ruto kabegete etai embariri, Uhuru kabegete esati endabu, Ruto kabegete esati endabu, Uhuru kabegete erong'i emwamu, Ruto iga abegete ororo ng'a emwamu. Uhuru kagete ekati yokogengera, Ruto iga agete ekati yokogengera. Egari neyemo bare, rakini rero, amafuta na amache. Abwo na abanasiasa. Kalonzo, agateba ng'a ndabe omonto omoriri sana, naende kogenda go support Raila Odinga, rero, nabo akorabera amo. Tiga ntebe iga. Aba togocha twarwana oboriri, aba togocha twaitana oboriri, aba togocha twarutana emioro oboriri, tokoruguta amongo, tokore siasa y'omorembe, ense yaito egenderere. Saba Nyasae ausie obotaka aseino, saba Nyasae agokonye, omonasie asuye ogosupport, nabo okomosupport tu ase eng'encho yaye, naende chikura chikoera, mbogotaka gokorigereria, nabo agogotiga aye iko pi, tobwati gasi, na abange bebirwe, na abange bakonyekire. Kora siasa eye koyebegete igaa, atagokonyeti kora buna togotagwa chiaria. naende takesaba aria, karagokonya, agakera Nyasaye mbuya mono. Nyasaye tiga abaseni, totware amasikani buna egesaku ki'omogusii, titorwana intwe buna intwe ase intwe, abagusii bakabeire abanto b'amasikani. Naye twosabeni ekero abanto bare korwana, gusii etwarenge abanto b'omorembe. Simba arateire chikura, bas.